Үтүгүн буолуон ытыктабылла истээччилэрбит уонна көрөөччүлэрбит араадьыйанан, телевидениенан тэҥҥэ тахсар тэтим чааһыгар кэм киһитэ түһүмэх үлэтин саҕалыыр бүгүн сэтинньи тохсус күнэ оптурунньук студияҕа режиссердар Марьяна Вгородова уонна Михаил Эверстов микрофон редактор Эдуард Турдых үлэлиибит Бүгүн биһиги биирибитигэр Сахабыт сирин былыргытын, саха омугун былыргытын чинчийэр, үөрэтэр эдэр археологтар Россия Билим Академиятын Сибиирдээҕи салаатын гуманитарнай чинчиилэргэ уонна хотугу аҕай ахсааннаах норуоттар кыһалҕаларыгар институтун үлэһиттэрэ ыалдьыттыыллар научнай үлэһит Александра Николаевна Прокопьева уонна младшай научнай үлэһиттэр Егор Николаев, Владислав Сырватский. Итигин буллун. Итигин. Биһиги аһаҕас эпиирбит телефоннары отут икки нөл нөл алтуон алта отут икки уон биир алтуон алта ватсаппыт нөмерэ плюс сэттэ түс сүүс он биир икки отут икки нөл нөл алтуон алта саха эдэр археологтара диэн кимнээҕий бүгүн билиэхпит Яра бастатан туран бэйэҕит бу утумнаан дьарыктанар хайысхаларгыт туһунан кэпсиэххит Александр Николаевна Ехавтыл Аата мин бэйэм э, научнай темам э, саха дьахталлара э, уон тэттис уон ахсыс үйэҕэ саха уопсастыбатыгар балаһыанньалара дьэн. Онно үөрэтэрбэр туох олоҕор археологическай памятниктарга, чолан погребальный памятниктарга. Дьахтар дьахтар көмүүтүн аврядыттан биирги тугук путтарын туох таҥастааҕыттан игин онтон таһарып. Уолаттар то мин научной темам ден ранникутские грунтовые захоронения ол теманан мен то тугу былыргы киһи уҥуоҕун үөрэтэбит биһи эми хайдах компьютери набряттарын ин то есть материальный культура материальный культуратын ин малларын үйрөтөбүт э паттан егор ото мин тугунан дьарыктанабын былыргы тимир уһаарытынан сахалар былыр хайдах тугунан тимир оҥороллорун уһааран таһааралларын ханнык таастан рудааттан хайдах ханнык оһоххо ону үөрэтэбит атын археолог идэтэ диэн биһиги бу археолог булбатахчын оҕо эрдэхпиттэн киинэлэргэ литератураҕа ааҕаргынаан көрөргүнэн олус интириэһинэй олус били ханнары кистэлэҥ ким да хаһан да булбатах цивилизация до туох ту өйдөбүнньүктэрин киһи булар артефактор булаллар араас били аныгыда киинэлэр балар детектив курдук ин олус интеллигентный идея диэн ханыан ну дигар археолог археология история бу наукатын бир салата курдук болар булла ди бета туспада наука курдук болор биир салата болор онна олус элбэх научный билиини көрүүнү научнай ырытыыны, научнай чинчиини эрийэр. Эһиги бу хайдах археологияҕа кэлбиккитий? Туолаттаах То мин боллаана историческай факультетка үөрэммитим. Бэйэн хантах дьа? А то бэм үһэ бүлүттен, үһэ бүлөтөрөөбүтүм, онтон куоракка осколаны бүтөрөм физико-технический лицей бүтэрбитим, онтон боллагына исторический факультетка үөрөххэ кирдаан Онно уже бастакы курстан дьоммун археологияны интэриэһиргээн, экспедицияларга сылдьаан, бастакы курстан аҕалан. Бастакы курска археологическай практикайым буолар обязательно. Бастакы курстар бараллар. Онно туох археологияны

СОШ 05. Онтон эмиэ туох исторический факультет, соответственно. Онтон ол факультетка киирэн баран уже бастакы курстан экспедицияларга эн сылдьан үлэлээн хайаан хамнаан то Егору кытта бииргэ дьаччыппынар. Онон бииргэ үлэ аже киирбиппит. Маннык курдук. Александра Николаевна? Мин тугум суолум кыратык атын соҕус этэ. Мин аҕам имэ археолог этэ. Лен кыра эрдэхпиттэн кинини кытта экспедицияларга сылдьан, музейдары кэрийэн, итинник эйгэҕэ улааппытым. Ол гынан баран оскуола үөрэнэ сылдьаммын ол археолог буолабын диэн чопчу эрэлим атын планнардаатым гынан баран бир оскуола бүтэрэн хаана уол историк буолар эрээппин археологиянан этнографиянан дьарыктанар эрээппин диэн историческай факультетка миэ киирбитим. Бэйэм майа гуманитарнай оскуолатын бүтэрбитим.

Первый вопрос, Мичидыи Хаҥалас ууһа буоламмыт, Дириҥ Үрэх диэн стоянка первобытных людей диэн баар этэ. Өллэххай манна аатырбыт Аллехай бастаан билигин умуллаал. Стоянки первобытных людей Дириҥ Үрэх диэн ити кумахтарга анара Ирин Үрүскэ баар этэ. Олар билет булахтаахтар. Так, ити первый вопрос. Иккис вопрос, бу гынехтаат икки Покровский кырдыгар Хаяга Аллякка үчүгэй наскальнай рисунок баар. Хайаҕа, тааска, тайах, ууһу кытта хапсыйа тураллар. Туох красканан ити оҥоһуллубут, хаһан оҥоһуллубут итини эмиэ ким да үчүгэйдик быһааран биэрбэттэ. Туристарга кэпсииллэрэ була баар. Биир улаханнык дьоннор билбэппит оны. Он үһүс вопрос ити оҕо ити тимиринэн дьарыктанар оҕолорго дыгын биһи родитель бит прародитель буола биһи Эһэбит туох саанынан, саадаҕынан, туох патиянынан, туонан оҥостон сылдьыбытай диэн туох оружиелаах этэ диэни ыйытаарыҥ да махтал. Дириҥ үрэх академик Мачанов туга гипотезата улла ди Киһи төрөөбүт сирэ диэн инник гипотезалаат аан бастакы киһи. Ата те осынан ана памятник туһунан ыйытты булах. Лондонлан калла жан. Анда жигинан ондук болбатак, холбура те археологический научно-исследовательский центр ден бар. Сахар Республикатын Академия наук иһинен. Тенелер анан жарыктаналар памятниги бертеллер.

урут буоллаҕына всеми оттон урут кэмҥэ буоллаҕына ол методтар барытынан тутуннахтара дии эдилин күрэҕи үөрэтэллэр онтон билин наука хайда турар техника технология хайда турар оны билин хаҥа методтар кэлэннэр эмиэ дилин күрэх үөрэтээһинигэр археологтар хайыхтары үлэлиэхтэрэ уруккуну бигиргэтэн эбэтэр атыннык көрөн

Ол гынан баран эн олох ол аттыгар тиийэн маннык тыҥырахтарынан хаха туралларын даже көрбүтүм Инстаграмҥа. Инник олох инник кыныман. Иччэ хас эмэ тыһыынча хылы быһа биһиэхэ тиийэн кэлбит памятнига инник хас биирдик киһи баран тыҥыраҕынан таһаартаҕын отон. Итак биэлэр туруктара мөлтөх оҕус. Биле барта таас хайа болла дьон тура биле сыл сылтан сыл аайы хуураллар. Аха, суураллан то күн уонна ардах хаар. Оннук аха.

Тимири баһылаан олороллор, тимир куйахтаахтар, тимир батастаахтар, үҥүүлээхтэр диэн. Уонна ити Василий Пушкин манна ХХРР воеводанынан кэлэ сылдьыбыт киһи ыраахтааҕыга суруйар диye. Немес немес тимир тимиртэ ордук тимир ордук тимир диэн. Ол хагана немес туга бу Европаҕа эҥин хайы диу булуохта. Биһирэнэ һэдди хаамай туох үшөй качестволаах тимир диэн.

эдэр саха археологтар кэлэн ыгаддьыттыы олороллор аһаҕас эбиитилипен отут икки нөл нөл алты он алта отут икки он биир алты он алта ватсаппыт нөмерэ плюс сэттэ тиэс үс он биир икки отут икки нөл нөл алты он алта Ирмала Еремеевич ыйытыытыгар Александр Николаевна туохтан хоруйдуҥ этэй? Того киһи көмүтэ наһаа информативный памятник итин антан элбэҕи билиэх қөһөп онно бу общественнай балаһыанньа погребальнай памятник тугунан погребальнай памятникка олоҕуран улаханнык киэҥник үөрэтиллэ илик бу саҥа хайысхалартан буолар хэп онтон билинник гендерная археология диэн бар направление устайна мировой наукаҕа бу буоллаҕына эр киһи дьахтар араас саастаах дьоннор сыһыаннарын бу общество иһигэр үөрэтэр археология материалларынан

Ол биирдиилээн, иккилээн диэн курдук. Онтон уже көрдөрөр. Бу аата дьахтарга сыһыан дьэ атын дуу эбэтэр дьахталлар просто атын атыннык общество балаһыанньалара балаһыанньалартан эбитэ дуу бэйэлэр оннук атын өссө туох эрэ өйдөбүлтэн эбитэ дуу гынан баран оннук холобура баар Онтон бу онахсыс үйэтинээҕи көмүүллэри ылан көрдөххө, бу дьахталлар баай дьахталлар уонна баай эр дьоннор сопроводитель инвентарь диэннэр били бииргэ көмүллүбүт материаллара онтойдар тиҥнээн көрдөхө эмиэ атын атын от биллэн турара дьон холобура эр киһиэхэ били оружиета иҥнэ элбэх буолла дьэ Ол ган баран батыйалаах батыстаах оноҕустаах дьахталлар эмиэ көмүүлэрэ баар. Уонна туох били холобура билигин тугу үөртэ сылдьабын дьахталлар көмүүлэригэр сылгы тэрилэ төһө баар дьэн. Ону тиҥнээн көрдөххө, оказывается, эр киһитээҕэр быдан элбэҕэ эбит.

Онтойон эмиэ сааһыттан эмиэ тутулуктаах. Холобура, эдэр дьахталларга бу хаҥа кэргэн тахсыбыт эбэтэр невеста никиит статустаах дьахталларга онтойо быдан толору уонна олох кылдьаҕас дьахталларга эмиэ быдан толору. Онтон орто саастаах дьахталларга онтойо аҕыйах. Онтон эр дьоннору кытталан көрдөххө, эдэр эр дьоҥҥо бу ат тэрилэ олох аҕыйах.

холобура уон һэттис үйэтинээҕи докумуоннарга бу дьахталлар жалоба биэрэллэр элбэх бу мин үҥсүү биэрэллэр бэйэлэрин кэргэннэригэр биэрэллэр эбэтэр аҕалара бу мин кыыспын кэргэн биэрбитим антоем ол күтүөтүм кыыспын хайыыр диэн атаҕастыыр иҥин диэн аны куруйаллар онтойон көрдөрөр бу дьахтар бэйэтэ хатаан үҥсүү биэрэр буоллаҕына бу дьахтар хайдах да гынан бу олох барыта баттанан олорор диэн буолбат баттанан олорор буолар ким да кинини баран көҥүл биэрбэттэ буоллаа дии уонна бу аҕалара убайдара бу кыыстарын иһин бир көмүскээн оннук үҥсүү биэрэллэр уонна үҥсүү киирэр буоллаҕына ол аата бу стандартный ситуация буолбатах дьахтар барыта оннук баттанан олорор эти олар атаҕастанан оны ким даҕаны үҥсүү уһуоҕа этэ норма буолла этэ буоллаа дии ол аата норма буолбатах Онон иликтиҥнээн көрдөххө, бу дьахтар уонна эр киһи сыһыана биһи маны ханаабытыгар ол патриархат, дьахтар барыта ол оҕо көрөн олорбут диэн уонна били быдан чаманык приниженный соҕус балаһыанньалаах курдук ханыыбыт гынан баран онтойбут оказывается ну буолбатаҕа эбит Чэнник курдук информацияны булан ылыахха Биэхэ истээччилэр бүтэриэллэр. Алло. Өтөкүнүнэн. Өтөгүн боллун. Ойбан турун тайап. Санааларбын ыытыым эрэ. Бастакытынан. Проспекка

Үсүһүнэ, миэнэбэр археология мээнэ дьөлө хаайдыбакка аныгы үйэҕэттэн аныгылыы сири курдак көрөр прибордардаахыт дуу иитэр ханнык эрэ ньыманан көрөн баран наадалааҕар оруоха наада хата наадата ороомуха наада ярааннахайдаай иккис истээччибитин болғойобут алло алло здорово күннэ эдуард кем киһитэ диэҥҥэ үчүгэй баҕайы аавырылаах ханныгы этэр чинчийээччилэри археологтары эпиргэ таһаарбыккынан уус алдантан сандаман диакынан үс боппуруостаахпын биһигини акалары ола хараҥа ычыкка муннаран кээстилэр дьэ хантан кэлбиппитинэй

үһүс боппуруоһун бу үрэх таһын батыһа олоробун бу сандаман икки тыһыынча биир сыллаахтан былыргы өбүгэлэрбит буойуттар уҥуохтара көстөллөр сиэрэ туома олох барыта баар Дьэ, бу сылын аайы уу кэллэҕин аайы бытахха тураллар. Итини хайдах гынабытынай? Ити ханнык үрэххэ диигин? Орто бу улус алдан миэҕэ маннык тумулга кэллэххинэ көрдөрүөҕү манна кэлэ да сылдьыбыттара иккитэ археологтар. Онно көрдөрбүтүм урук бу билиҥҥи буолбата урукку кэм бэйэҕэ харайын дьэ. Ол харайбыт дьоннор буолар сиэни-туому тутуспатылар быыла саастаах дьоннор иллэ аннараа дойдуга барбыттара онтон дьэ куттал баар дьэ бу дьоннорбутун биһи хайдах харыйабыт диэн боппуруос махтал Деле Ленин проспега. Ленин проспега, да. Ленин проспегар Арктический научно-исследовательский центр сотрудниктар үлэлиһиилэр, археологтар. Оттон пока точно ханнык үйэтээҕи диэн эпиэтиркаҕа суох допустим хаһан үлэлээн бүтэрдэхтэринэ биирдэ анализ ыыттахтарына чопчулаан этиэхтэринэ Оттон бу сонуннарга эн туох дииллэри эйгэ иһин билэ көстө сидирик э билэ көрө сидирик булуй ото сонуннарга отто итинне хас даҕаны погост кладбище турбуттара таңара дьиэтин таңара дьиэтин аттыгара болар киһи оңоҕо болар отон олор хаалбыттара ол ол дьоннор онно көмөлүүчүннөр оннатыллара ол эп чурупчутааҕы

Ону тигиарадардар туохха үлэлииллэр? Бу магнитнай аномалияны маннык сканердан көрөллөр. Ол допустим, умайбыт хири, умайбыт тою, либо дженнун иин боннук булуохха. Оннук булаллар. Оттон биһиэхэ оннук улахан умайбыт той иин көстүбэт памятниктар бытыар, допустим, туойтан оҥоһуллубут крепость стен ата иһин адьаммыт сиргэ сытарын буоланнык сканерынан көрүөххэ сөп Виасат Хистарин диэн ону корттары үөрэтэллэр. Манан дьиилэр турбуттар иҥин диэн. Оно хас таһылы быһа умайбыт той хытан ол иһин бир магнитный фон берер бу. Оно ол сканер оннук көрөр. Биэха допустим оннук улахан короттар ин хох болуктар. Оннук памятниктар хохтар. Оннук памятниктар хохтар соответственно биһи герадарынан Биһиэхэ туттаран буллубут. Бирде тутта хатаабыппыт это университеттан бир специалист ыҥыран бара. Киһи оҥоҕон үрдүнэн сүрдүбүппүт. Ол гео тугу радарынан георадары ки ото ровно тох ки оңоҕо это уже кестерите бара холобура кини сүрдүбүтэ көрбүтэ то ыйтар буллахпыт бар дуох туашманна

То есть маннык предмет ыйын сытарын кини көрдөрбөт ронно. Манна быах сытар, манна там туора керамия иһит сытар ыйын диэн көрдөрбөт. Просто кини сир уларыйбытын. То есть кини маннык диаграмма көрдөрөр маннык каддара жиктибая. Олонан көрөлдөр эбит. Олор онна маннык картинка гынан уруй гынан баран таарбат кини.

кем киһитэ диэн түһүмэххэ биһиги студиябытыгар саха эдэр археологтар кэлэн ыалдьыттыы олороллор биһиэхэ истээччи тэрийэр алло алло здорово здорово олорун мен буллаҕына маннык ыйытыылаахпын бу археологтарга билиҥҥи үйэҕэ буллаҕына дьиэ тутааһына суол оҥорооһуна ген сир кырса дьаталлар буллаҕына археологическай экспертиза диэн ирдэнэр буолла Ити вообще ити үлэ буллаҕына хайдах ааһары, төһө уһунуй, туох технологияннара аһарын игин иирин ити процессын эҥин кыраты кэпсиэхтэрэ дужеммин ыйтылыах маарым. Диэре. Ти федеральный закон 73 об объектах культурного наследия диэн бар. Ол хоконунан ити ыйытааччы эппитин курдук туох эрэ тутуу барыан иннинэ обязательном порядке археологтар кэлэннэр чинчийии оҥороннор көҥүл биэриэхтээхтэр допустим фол ыйын ытаары гыннахтарына нефтепровод трубопровод дьиэ даары тутаары гыннахтарына чааһына дьиэ тутаарынахпын чааһына дьиэ тутаары гыннахха эмиэ оннук көҥүл ылыахха наада допустим манна туох историко-культурная экспертиза диэн ол ааттанар ити туох ол федеральный закон ирдэбилэ допустим ол бу археологическай памятниктар үрдүнэн ол бу тутуу ыйпатыннар диэн ол атах олура Баҕар ол эн тутаары сылдьар ирин эрдэттэн онно археологическая туора көмүүлэр бааллар диэн билэр билэр биллэр буллаҕына кайыктарын хапыллаа дии ыйыталааҕын ону допустим ол турба ыытаары кыннахтарына манна допустим стоянка или былыргы киһи олоро сылдьыбыт сирэ бар буолар бу ону кинилэр Ол экспертиза ыыталлар, археологтар кэлэбит, үлэлиибит, сонно этэбит, манна, допустим, манна стоянка баар, манна маннык объект баар, ону икки тон хайыхтарын өп, либо охранно-спасательные раскопки диэн ыытыахтарына бити проспект проспект Ленина курдук эти охранно-спасательные раскопки диэн ааха турар либо перетрасировка оҥороллор там фуол атын иһиринэн ыыталлар или турбан атын иһиринэн ыыталлар ону департамент охран ну охрана объектов культурного наследия дьарыктанар кинилэргэ допустим ол тутааччылар недропользователлар запрос ыыталлар биһи манна маннык туттаары кынабыт маннык оҥороору кынабыт манна буоллаҕына туох памятниктар бааллар духуохтар дуде ону департамент буоллаана ол кинилэрге кинилэр учет оҥороллор ол памятниктары барытын онно допустим ол оны көңүл биэриэхтэрин көңүл биэрэллэр либо оннук информация уһук боллаҕына ол археологтары экспертиза оҥотторо ыыталлар аны бии онно тиийэн үлэлээн бараммыт диэхпитин манна тутуохха сөп манна

Ити археолог диэн наар сири эрэ хаһаһан өлбүт дьону көрдөөһүн курдук ити наркосига гынан баран биһиэхэ уон тохсут үйэҕэ тутуллубут арааһынай тутуулар эмиэ олох бааллара олору ити бурдук тардар мельницалар улахан оҕуһунан хаамтарар иннии итилэр буларына бары үйэ түһэн хайда оҥоһуллубуттара иһин интэриэһинэй буолар улахан тутуу онно мин буллаттан бэйэм хас да милицианы баран былыргы уон тохсутуйатына милициялары мээрэйдээн иннэн чертежтаан макет оҥордум икки икки милицияны ол гынан баран онно дьэ Үөрөхтөөх архитектордар үлэлээхтэрин наада эбит. Үрдээх интэриэһинэй. Ити кини хайдах тутуллаллара ити урукку подшипник диэн суох буолла. Ол гынан маһы дьэ ол эргиэр гына кинилэр онно хайдах туттарбыттара аллара аттөр, аттөр. Ону дьэ барытын чинчийэн биһи ол дьоммутун оттон маһы маска сыһыарардан диэн олор эбит апта билигин диэн оттон борустуой була итиннэ хайдаҕай ити биир боппуруос иккис боппуруос буллана биһи былыргы дьону уһайбала уһайбалах олороллор талааска аптакиннар онно булла бээлера аддаха интириэһинэйдик хайыы билим биһи ыаллар бар уһаайбалаахтар дьо киннер уһаайбалара боллаанаттар дитак гаангара иҥин унна жаха элбак тутуулаахтар эбитер арааһынай тутуулары бар ону болла биһити кэрэһиннээх диэн сирге кэрэһиннээх диэн ити киһи бара ажахай билими сөрөмәтиков дмитрий диэн ол киһи өбүгэлэр олорбут уһаайбатын туо чинчийэ сылдьабыт оттон барыта туохтара эрэ хаалбыт ол гынан баран ол киһи бэйэтэ сүрдээх туох мындыр киһи буолан уонна кыра сылдьан көрбүт буолан ити ол дьиэлэрин уоттарын барытын уруһуйдуур бэйэтэ уруһуйдуур дьоҕурдаах ол гынан баран ото ол наада эбитэ буолуо дьэ эмиэ археологический үлэ быһыытынан ону туох диэххэ оннук чөлүгэр түһэрии Былыргы уһаайбалары көрдөрүү иҥин хайдаҕый? Эбэтэр барыта ол революционнай историческай, политическай суруйууларын хайдьабыт да? Тэн ити департамент ыкса ылсан үлелэһэр. Ити урукку тутууларынан иҥин. Ини чөлгө да түһэрэллэр, эбэтэр били харыстыыр гынан реставрациялар иҥ улбаттайт. Улахан үле барар. аҕабытыгар онто ити эмиэ ити дьиэлэри ыллыҥ даҕаны реставрацияланар кэнэл хайаммыт онно онно эмиэ туспа анал быраабылалардаах туспа быраабыладаах анал үөрэхтээх киһи онон дьарыктаныахтаах лицензия биэрэллэр допустим ити дьиэни былыргы дьиэни реставрациялыыр буоллахтарына оннук же туттуллубут материаллары туһаныахтаахтар оннук же технологиянан туһаныахтаахтар допустим харайа буоллаҕына мас буоллаҕына блин курдук профлиһынан реставрация реставрацияламмат онтон что хотеххаби ити ити департамент олус үйдік косячил баты макаров ити тонан те олох туспа хайысқа туспа хайысқа археология бихена үксі биле туох все-таки в недрах земли барын Кто вообще земли? Археология диэн күрдьэхтээх история диэн этээчилэр булбат. Археологический метод тен метод раскопок. Турар индек сооружениета архитектура тугар. Там хандаван диакана быйтыгда. Сахалар хантан кэлбиппитей диэн. Атын ханнык теориялар баалларытын биллэр биһиги биллэр учуонайдарбыт көрүүлэрэ онно эти история саха сирин историятыгар киирбит наука кинигэтигэр киирбит дааннайдарына атын те Тухтар ити сахалар хантан кэлбиппитий диэн вопрос сор туркаттан на повестке дня бар. Ана раз теориялар олоҕор хаджыбыттара теорияттан хим бир теория быһыттан хим бир бар булаажы. Онтон бу кэнники сылларга билими наука сайдан атын методтарын үөскээннэр ити датировканан дьарыктанан междисциплинарный исследование оҥорон хорох хорох теориялар кыратык маннык поправка курдук хайаабыттара лин билинги наука туга позицията сахалар манна үөскээбит оҥоппут диэн. Бу быһыы сахалар диэн өйдөбүллээх сформированнай омук буолан хантан эрэ кэлбит буолбатах. Манна саха культуралаах культурабыт туохпут барта манна төрүттэбит. Оннук аха. Араас археологическай да хаһыылар онно эмиэ дакаастыыр. Оннук аха. Многокомпонентнай диэн дакаастыыр. Онно археологическай материаллар, поселениелар даҕаны, көмүүллэр даҕаны онно дакаастыыллар. Бу биир омук хантан эрэ кэлбит диэн буолбатах. Ол гынан баран атын омуктар атын атын омуктар аха ол иһин били тылбыт олохтоох хотугу да омуктар кэлииде хорох омуктар кэлии групп бөлөхтөрө эмиэ хабадыллаах ол тылбыт холобура эмиэ ону көрдөрөр били араас тухтар языковой группалар бааллар ди моногол тыллара үһүйэннэр даан ону кыйыллар үһүйэннерге да бар ди улуу хороҥ диэн

Бу саха-французская археологическая экспедиция материалларынан реконструкция оҥоһуллубута. Французскай художник оҥорбута. Олар бу таҥаһы көрдөххө, биһи билэр таҥаспытынаар кыдьык олоҕатын. Уонна бу көмүллэрге араас араас олох моһоннар көстөллөр. Барыта биир хатылана сылдьар буолбатах. Декора иннинэ олатын буолар.

Ол оннук хайаҕаһа ити бу манжетыгар манан олох сүүһүнэн. Холобура билигин даҕаны бу лампалаах, луупалаах, иннэлээх, иҥнээх олорон ровно инник гынар олох уустук. Ити бэйэтэ туспа технологиялаах, ол иһин бэйэтин профессиональнай таҥаһы тигэр иҥин оннугунан дьарыктанар дьоннор урут баалларын көрдөрөр. Онно таҥастан главный ортата диэн былыргы таҥас барыта туох блин натуральный материал тирии түү олбу уонна биир таҥаска араас тии араас түү барыта комбинированный буолар холобура бэргэһэ биир бэргэһэ алта араас түүттэн тигиллибит буолар араас кыл түүтүттэн тирииттэн аха аха ол иһин оннук уустук хаҕас онно дьиэнэн махуонун ити он тахса сүйэ он тахса сүйэ генен тиҥнээн көрдөххө Маннык эмис курдукка олох атын курдук гынан баран шофтарын уонна били лекалатын үөртен курдукка хим биир приемсыннастааҕа көстөр. Билим бейкылгас реклама барабыт, ол кэнниттэн бииривитин салгаппыт. Ытыктабыла истээччилэрбит уонна көрөөччүлэрбит тэтим чаагар бүгүн саха эдэр археологтары кэлэн ылдьыттыылар оллор биһиэхэ истээччи терьер. Алло. Алло. Здорово. ыйытардаахпын ээ. Ааһа. Бу учуонайдар, эдэр учуонайдар баҕа билэллэр буолуо. Кырдьаҕас учуонайдар олох билбэт боппуруостара. кыайан эппиэттээбэттэр. Саха, саха киһи үөскүөҕүттэн отон ыла баар дьоммут син буолар. Уонна олорду аппытыгар иҥин, гербэбитигэр иҥин ити аты өлө тутабыт. Аны туран буолана, Аты олохто көлүйбэтэх дьон эбиппит. Били ис дьиҥэр киирдэххэ. Тоҕо дьиэ? Аты көлүйэргэ дуга диэн баар, хомуут диэн баар, чэчиэккэ диэн баар. Ол онтуктар бу буоланна биир да сахалыы аата суохтар. Ити нуучаттан биһиги үөрэммит дьон эбиппит. Маннык логический толкуйдаах көрдөххө. Күн бүгүнү хомууту, дуганы, чэчиэккэни батын иллэһиллэбит.

Һэп оттон бу Хандаван Дьяконов өссө ыйытыылар ыйытыытыгар иккитинчэ оттон бу былыргы уҥуохтар көстөллөр диэн Владислав Тол биллер проблема оннук бар Өксүн илин эңэр улуустарыгар инник көмүү бөҕөтө ту памятник уопсайынан стоянкалар да буоллунар поселениелар да буолуо тохторин буоллунар то туох туох диэнтэй этим процесс бара турарбыт ирбэт тоҥ а ирбэк тоҥ ирэр ол иһин ити беректер бары сууллан хайаан ити материал бөҕөтө тахсар конечно ити улахан проблема а ол гынан баран ити улуус аайы алаас аайы биһи холобура сыдьан инниги хаһан таһаарар бэрийэр кыахпыт суох Тоҕо диэтэр аҕыйахпыт биһи археологтар бу Саха сиригэр итини хайда эрэ билбэтим атын үйэ таһымга хайда эрэ ити проблеманы эмиэ то решайдыахха наада конечно баарыхха наада киһилии харайар иһин курдук уҥуохтарын тахсан кэллэхтэрин а то син биирити просто би ресурспут тиийбэт итиннэ ресурспут хаччыбыт дьон дьон да аҕыйах археологтар үлээн оннук хайдары А так проблема баар Ол анник холобура ханнык баар кыһыы оҥорорго археолог хайан да көҥүллээх буолуохтаах открытый бар бар документ онно онтойун сох боллаҕынан хайдахтагынан археологическай хаһыыны ыыппаккын онно биһи бу археологтар ол илиихи барытын холобур биир киһи республика бартыгар хатаан ылбат Онно конкретно памятникка бериллэр, улустарга бериллэр. Ол иһин холобура бу биир сайын би открытый листарбыт холобура барта бу центральный кутя болан хааллагана. Каннар атын улуска, атын туохка туор көстөн кэллэҕана би көңүлбүт хух болан хайдахта гана баран хатан кахар да көрөр да кыхпыт суох. Оннук проблема эмиэ бар.

элбэх буолаан оннук куһаҕаннык үлэлээтэххинэ элбэх сыһыаны оҥордоххуна ол гороскопка кэмигэр эйиэхэ аныгыс кыһылгаат кырдыы лиис биэриниэхтэрин сөп бараап быһыллар биэҕэ истээччи тэрийэр Алло, дараава. Дараава. Төрдүк Владиславтын ыйытыы кымырдаҕастааҕы хачыалы арыйбыт киһиттэн Туймаада хочолон жүгэйдик бүтүннүү разведкалаан чинчиэн бүтэрдиҥ дуо диэн это бүтэрдигит дуо диэн ыйытабын аhaa Так, тут туймада хочутуар блин данный то разведка ытыллар. Так ити то баратын карьер, конечно, тоху устук, ага. Ол гынан баран то үле бара турар. Эте сүн пока эти мыран үрдүнен үйін карабет. ити хачыалыын курдук ити кымырдаастаах диир курдук сирдэринэн иин туора баара булу диэн то диэтир билин куоракка эти инник памятниктары үөрэтиэххэ наада в первую очередь то диэтир куорат барыта тутуу буола турар билин хаһыахтара хайыахтара жатыахтара баары ту мало ли да олен бу куоракка үлэ ыытыллар сылайы тахсабыт

ити теманан хаһан дьарыктан уон хэттис сылтан бастаан хагаласка иккис дьөппөн диэн сиргэ олох олохтоохтор буоллаана туох булбут этилэр тимир саахтарын уонна туох былыргы тимир уһаарбыт оһохторун биһиэхэ кэлэннэр этэллэр бу маннык маннык материал бар кэлэн көрөҕүт дайын биһи онно экспедиция тэринэммит онно тиийбиппит иккис дьоттон хиригэр онно хас алта тимир уһаарбыт оһохторун хаһан үөрэтэн таһаарбыппыт ону анализка ыытаммыт уон бэһис уон алтыс үйэтээҕи оһохтор буолбуттара ол то есть нууччалар кэлиэхтэрин иннинэ онно ити лүүтэҥэ буотама үрэхтэринэн хахалар олороннор тимир уһаараллар тимир уһаараллар ну руда тимир рудаатын хомуйаннар но тимир оҥороннор уһаараннар туох мысалы тарҕаталлар бу тимир онтон боллана ото биһиэхэ эттэххэ икки улахан маннык металлургический центр бар диэххэ үөһээ бүлүгэ тоҥуо диэн үрэххэ ити чап чапустара чапустара сата устара түөлбэлээн олорон онно эмиэ тимир уһаараллар ити уонна ити буотама өлүү тэҥэ өлөхтөргө оттон былыр хахалар эппитим курдук улахан тимир культуралаахтар металлургическая культура уонна Ити тимир састаабын билэллэр, тимири тимир тааһын хайдах көрдүүрүн билэллэр уонна ити а так эттэххэ ити тимир тааһа үрэх аайы барытыгар бар блокка ити дьэбиннээх иһин таастарпаһытар буолаллар дии ол гынан баран былыр оннук талаллар эбит Допустим, бу үрэх рудата буоллаан мөлтөх качестволаах. Буман ол иһин буолан атын хиртэн бараннар онно таас хомуйан уһаараллар эбит. То есть кинилэрге бастакы ол бу бу хирдериттэ ырааппакка онно хомуйаннар онно тимир уһаараллар оттон тимир тимир тимир тимир составын билэллэр хайдах көрдүүрүн билэллэр то есть бастакы геологтар химиктар диэх традиционно Эпотон биһиэхэ бу истээччибит ватсаабынан ыйтта бу экспедицияларга баҕа өттүнэн кими кыттыан хэпту диэн көннөрү рабочий дутуох курдук курдун Аны тем бадды бетер эһиги бэҕит дьоҥҥутун студеннаргытын эрэ дьаһдьахт. Атына археология бре туга үлэтэ идэтэ уустуктардаах оҕо салиһин били ханнык баҕар киһини ылла дыйдьа барбаппыт холобура ити инне тохха көрдөрөн аһарбыппыт буоло реконструкция оҥорбуппут киэргели дьахтар киэргэлинэ ина холобура ити биир художественное училище студенын биир сылдьа бар хаджыбыппыт экспедицияга онтойбут ювелир Онно кини сыдьан ол били бэйэтин из любопытства буолбакка бэйэтигэр тугар туханы бу Стручков Христофор диэн интервьюлируо тугу эрэ үчүгэй туһалааҕы оҥорон таһаарыам этэ диэн ол иһин бу кини сөбүлээн сэргээн холбура ити археологическай көһүмүгэ көстүбүт киэргэлэр реконструкциятын оҥорор оны билиҥҥи кэмҥэ кэмҥэ киһи кэтиэн сөп холобура дьахталлар иҥинэ ылан кэтэллэр подарок бэлэх курдук да буолар Ол инник бэйэтэ интэриэстээх уонна бэйэтигэр аата осанын тугар туһана оҥорон таһаарар киһи буоллаҕына оннук хайыахха сөп. Просто из любопытства буолбатах. Бэйэтинник научный интерестээх буоллаҕына, в принципе, бассаан хөп кылан барана киһи бэйэтэ хайыан наада. А бу ый быһа хас эмэ ый быһа борга бадарааҥҥа бырдахха ардакка хаарга биир дьону кытта биир аһы аһаан оннук сатаан сылдьыам да уһуохту диэн холобура аны киһи баран баран хороҕор аны психологически тулуйбут моменнара баар буолааччы көстүө да көстүмүө дуу оннук аха ону хайаан да бардыбыт даҕаны сразу блин индиана джонс курдук волонтерын волонтерын барбаппыт хорох сылларга били олох улахан булумньу эмиэ олох уох буолааччы оннук

билэр дьокулор бу өрүс кытылыгар манна дьон олоруохтарын хэп ололлорго табыгастаахыр диэн манна хайдары көрөннөр эмиэ билэл эбэтэр ханна турбулгунньахтаах була бу манна көмүү баар буолун хэп хайдар бу тыата хайдах эрэ хайысхата хайдар бу хокоту хоҕуру инник қыйлларды хайдах үлелигит инне разведка Атын ити научнай һылтан-хоруктан тутулуктах. Ити билигин холобура ыытыллар биһи бу биһи исследованиялар поланай тиийэн конкретно биһи туу көрдүрбүтүттэн тутулуктах. Бу Егор бэйэтэ методикалаах хайдах буларыгар ханнык логикалаах оһохторон иннер турбуттаргар биһиэха бу киһи көмүтүн көрдөөччүлөргө эмиэ. Онтон улахан экспедициялар эмиэ бар булааччылар били холобура булар эндок экспедициялар баардылар университетка академическай наукаға

режиссердар Мария Новгородова, Михаил Эверстов, микрофоҥҥа редактор Эдуард Турдых үлэлээтибит. Этэҥҥэ буолуҥ, эфиргэ көрсүөххэ диэни.